Тагын да әлеге дә бая шул идеаллаштыруга кайтып калмыймы Тукайны, Тукай шәхесен?
Әйтик, мәсәлән, мисал өчен, монда без инде тагын кузгалтабыз Галимҗан Ибраһимовның ул чорда ул чорда дип әйтүебез дөрес була торгандыр инде ул каядыр бәрабәт әйе анда ул өслүп мәсьәләсен күтәрә өслүп дип әйтәбез инде ул чор өчен өслүп безнең телгә ул стиль дибез инде һәм инде ул тукай стилен киресенчә тәнкыйтьли гади поэтик теле Сай образлар системасы җитенкерәми дигәнне. Менә бу, әлбәттә, ул дискуссия очраклы рәвештә барлыкка килмәгән бит инде. Сүз дә юк. Һәм Тукайның теленә мөнәсәбәт күз салсак, аның менә бу гадилегендә гади сөйләм теленең асылда ятканын без күрәбез. Гади сөйләм телен. Әлбәттә, Тукайны мин идеаллаштыруга бәйле һичшиксез без аны бик идеаллаштырабыз. Идеаллаштыруның сәбәбен без инде беләбез. Беренче чиратта совет чоры. Совет чорына бәйле, мәсәлән, мин үзем исәплим, әгәр дә коммунистик идеология булмаса, Патша самодержавиесенә шул ук вакытта каршы җөмләләре булмаса, бүгенге буын Пушкинны да белмәси. Сүз дә юк. Ләкин шул ук вакытта Пушкинны һәм шул ук вакытта Пушкин янында куябыз икән татар әдәбиятын Тукайны да, безнең бит әле татар үзе аңлаганчы, Татар үзе зурлаганчы, Тукайны инде башка әдәбият вәкилләре зурлый. Мисалга китерәм. Аңлагансыздыр инде, монда мин журналист булгач, бераз гына дилбегән үз кулыма алдым. Һәм сорауларны үзем бирә башладым. Фәнзилә апага үзем өчен дә, чөнки кызыклы кайбер материаллар, шуңа күрә әңгәмәне башка төрле юнәлешкә борып җибәрәбез. Ә Газиз какайлар? Аңлашылмый бит. Баштагы әсәрләре. Озын. Укырга озын. Тукайныкын әйтәбезме? Юк, Исхакый. Исхакыйның. Мин мәсәлән алай дип әйтмәс идем. Озын, озын җөмләләр, нигә кирәк ул җөмләләр? Ну, әлбәттә, монда э, Исхакый һәм Тукай Менә тагын кызыклы мәсьәлә килеп чыга. Исхак икән һәм Тукай дигәнем, мин менә бу э, Тукай э, идеолог Микаэль Фредерикның Җөмләсе бар бит, Тукай как инструмент идеологического мышления дип әйтсәк тә була инде аны. Ул әлбәттә аны инструмент буларак кулланганнар. Менә шушы инструмент буларак куллану, куллану белән берлектә мин менә бу сорауга җавапны эзләдем үзенең замандашларында. Һәм шул ук вакытта тагын кемнәрдә, кемнәр Тукайны күргән. Мәсәлән, Тукай 11 елда була Әстерханда. Ул анда пароход белән төшә, ул анда бер ай буе якын була. Э, аны инде э, махсус чакыралар, ул инде туберкулез белән шактый нык авырый. Һәм шунда Нариман Наримановлар белән очраша, анда инде ул эшчәнлекне сөйләп торасым килми. Һәм инде э, Волжский вестник газетасында Тукай кайтып киткән көнне Казанга Иделгә Астраханга төшә, Казанга менәбез бит инде. Иделнең Югарырак агым гына дип әйтик, Тукай Казанга менеп киткәндә, шунда әлеге газета язып чыга, татарның бөек шагыйре кайтып китте дип. Ләкин җилкәсенә капчык күтәргән, әрҗә тоткан, тизрәк пароходка кереп утырырга ашыккан, кабаланган татарлар үзләре белән бөек шагыйрьләренең барганнарын да белмиләр, белмәделәр дигән менә шундый җөмлә яза. Бу бер. Икенчесе Ул вакытта бит әле идеология юк. Ул вакытта әле ул корал түгел. Ул вакытта әле ул япь-яшь бер шагыйрь. Усал шагыйрь, э, тиз үпкәләүчән шагыйрь. Һәм шул ук вакытта без беләбез э, э, Англия энциклопедиясенә инде Тукайны язып куялар. Бу икенчесе. Өченчесе мин менә Тукай турында истәлекләр дигән китапта анда бер кадәр Гаяз Сакыйның да сүзләре бар. Менә хәзер сезнең теге сорауга җавап бер кадәр булыр. Һәм ул киресенчә Тукай әйтә, ул бик халыкчан ди. Ул хәтта ул бит бик күп әсәрләрен шул көйгә, бу көйгә дип яза. Һәм менә бу татарның көйләү стиленә, китап көйләү стиленә э, утырта, э, чөнки э, китап уку традициясе татарда хәзергә шул. Мин аны үземчә уйлап куйдым, кара нибетем, нинди бөек технолог. Бүгенге көндә без халыкка мәсәлән шул Instagram челтәре булсын, без бит халыкка нәрсә кызык, шуны без тизрәк бирергә тырышабыз. Ә Тукайда, бәлки, ул аны менә шушы җырларга бүтән бер әдиптә дә без аны бик күр, без күрмибез. Ә Тукайда халык җыры шуның көенә, Мөхәммәдия көенә, Бәдәвам көенә, халык нәрсә, менә нинди э, менә форманы ярата, нинди шушы формага утырта. Ә шул ук вакытта эчтәлекне инде э, үзенчәлекле, үзенә хас шундый эчтәлекне бирә. Планы уйлап эшләгән, максатчан рәвештә менә шулай халыкча, халыкка җиткерә. Мин үземчә уйлыйм, хәзер менә Ул уйламаган бит инде әле. Мин уйлыйм.
Япь-яшь малай.
Уйламады, уйлагандыр дим. Уйлагандыр дим.
Белеме юк. Уйлагандыр.
Филолог түгел.
Мин дусмин мин сән уйлагандыр дим. Э, ну, бердән мәдрәсә белемен без хәзерге филология белеме белән әгәр дә рәттән куйсак, э, мәдрәсә белеме ул э, шактый югары. Мәсәлән, әйтик, кануннар һәм заман дигән китабында Дания Фатиховнаның бик кызыклы гына материал бар, ул мәдрәсәләрдә укыту планнарына мөнәсәбәтле. Анда бәләгать теориясе, ул әдәбият теориясе. Без ул теорияне бер генә филология вузы да, филологик вуз, югары уку йорты дип әйтик инде бу очракта, ул теманы бирми. Ул аны бирми. Ул гарәп әдәбият теориясе, бәләгать теориясен. Ә алар аны инде икенче баш, икенче баскыч мәктәптә ул бит гарәп әдәбияты теориясе, мәсәлән, мисал өчен, э, без бит инде дөньяда бөек символист Андрей Белый дибез. Андрей Белыйны укыйбыз икән, Андрей Белый Шабистариларны белә. Шабистари ул бит 9-10 гасыр э, безнең э, эраның дип әйтик инде. Э, гарәп теориясе, әдәбият теориясе нигезендә ничәмә ничә дистә йөзләгән еллар үсә татар әдәбияты. Ә бит аның бер вакытта да мәдрәсәсе, Болгар чорында мәдрәсәләр бар. Аннан соң Екатерина икегә кадәр без инде Казан ханлыгын җимергәннән соң без мәдрәсәсез. Екатерина ике, ике безгә мәдрәсәләрне ачырга мөмкинлек бирә. Һәм без шунда ук әлеге системаны без яңадан кузгатабыз. Ә аңа кадәр без ул система менә шаклар куата соң кай вакытта. Шуңа күрә Тукай Э, э, ну, самородок кына дип әйтмибез, ул э, ниндидер бер төрле менә шушындый даими үсешнең бер вәкиле. Димәк, Тукай гына түгел бит әле монда безнең күпме безнең язучыларыбыз, әдипләребез, шагыйрьләребез алтын чор дип тә әйтәбез бит. Әйе, ну әлбәттә шул ук теге теге дискуссиянең асылындагы Сәгыйть Рәмиев. Әйе, менә димәк шул әлеге дә баягы белемгә барып төртелә микән инде шул? Әлбәттә белемгәдер.
Күпме шәхес? Ну менә әгәр дә сез менә бүгенге көнне генә алабыз икән, мин мәсәлән татар авылларында искиткеч күп йөргән кеше, шул кадәр күп йөргән кеше. Мин хәзер дә шаккатам. Безнең гади халык арасында үзләрен шагыйрь дип атамаган, ләкин шигъриятне шулкадәр белгән, шигырь үлчәмен белгән, гаҗәеп әсәрләр тудырып яшәүче агайлар бар, апалар бар. Шаккатасың. Гомерен савымчы булып үткәргән. Без Килдебәк авылында яздырган идек ул апаны. Аның поэзиясе Мин аны берничек тә наив поэзия урыс бит бик гаҗәп үзенчәлекле генә э, җайлы гына котылды термин табып. Наив поэзия дип. Мин мәсәлән аны наив поэзия дип атамас идем. Менә безнең шигъри куәсебез ул бит э, әлбәттә мин бер сүз әйтмим, без э, поэтик фикердә безнең менә татар дөньясы, төрки татар дөньясы поэтик фикердә бик күптәннән. Фикерне поэзик, шигъри юлга үлчәнгән соң, ул без гарәп дөньясы гына түгел, ул, ул аңа кадәрге дөнья. Шаклар катасың бит безнең э, достаннарыбызны тыңлап укыйсың да шок катасың. Андагы образлар системасы гына түгел, анда метафоралар. Һәм ул метафораларны куллана белү бер кайда да укымаганнар бит. Мәдрәсә белеме дә юк. Бу очракта килешәм, менә авылга кайткан идем күптән түгел генә. Бер безнең авылдан чыккан шагыйрә белән очрашу булды һәм шунда авыл халкы сөйләп торды инде, искә алып торды, синең бит әбиең шигырь белән сөйли иде дип. Аларның хәтта язып та калдырганнар әле. Авылдашлар. Авылдашлар. Шундый-шундый сүзләр әйтәләр иде дип. Ул әлбәттә менә бер кызык инде. Мин бу турыда уйлаганым да юк иде ди. Әлеге шагыйрә без әйтә. Ну, ул безнең э, Димәк, безнең татар халкының Әлбәттә, ул безнең бик үзенчәлегебез. Шуңа күрә безнең э, ул турыда Мөдәррис әгъләмнәрнең дә фикерләре бар. Мин хәтерлим, заманда Равил абый да ул турыда әйткән иде. Менә татар поэзиясен әйтик рус теленә тәрҗемә итү коточкыч авыр. Ни өчен? Чөнки анда безнең татарның бик күптәннән килә торган безнең э, канга гына түгел, без менә шулай фикер йөртәбез. Безнең фикер йөртүебез шушындый. Ә аны урыска тәрҗемә итер өчен, урысныкына утыртыр өчен кайвакытта урыс акылы, урыс аңы аны аңлап бетерми. Нәзәкатен. Менә шуңа күрә без бит инде еш кына әйтәбез, э, татарның аның Мәсәлән, шул ук Тукай, тагын Тукайга кайтсак, Тукайның тәрҗемәләрен карыйсың, кайвакытта без килешеп тә бетеп булмый. Ул бу турыда әйтми бит. Ә тәрҗемәче икенче эчтәлек сала башлый. Чөнки теге сүзнең хәтта бер грамматик категорияның, менә мин э, э, һәр вакыт әйтәм, э, мәсәлән, Габдулла Тукайның туган тел шигырен теләсә кайсы телгә тәрҗемә итегез, Теләсә кайсы телгә тәрҗемә итегез. Шунда ук лирик герой француз телендә булса, француз телен йөртүче була. Э, шунда ук э, чөнки ул ислам дине дә дими, ярлыкагыл дип Худам әткәмәнкәмне үзем бөтен диннәрдә ярлыкау сорый. Тукай, Тукай дигәннән тагын бер һәм татар әдәби теле. Әгәр дә Тукай Орчада түгел, Мәсәлән, безнең мин шәрыятларында Чистайда, Аксубайда туса, әдәби тел ниндиерәк булыр иде икән?
Ну, сезнең сорауга, сезнең сорау белән җавап биреп була, чөнки әдә әйткәнемчә, 20-нче йөз башы түгел, без бит инде гомумән тарихчылар әйтәләр, әдәби тел формалашу ул буржуазия формалашу белән бергә башланган, чөнки милләт формалашу процессларының Аерылгысыз бер бик зур үзенчәлекле һәм мөһим яки Казан Каманың аръягында урнашкан булса.
Әдәби тел бит инде Захир Бигиевлар диде, Хисаметдин Минласы, Минла әсәрләре дидек, Бигиевныкы түгел инде анысы. Э, формалашу бит инде барган, формалашу барган. Э, һәм шул ук вакытта э, Бу сорау гаҗәп кызыклы. Менә параллель рәвештә үзем уйлыйм. Э, ул күрәсең килә торгандыр безнең э, уку мәдрә үзәк мәдрәсәләрнең үзәк мәдрәсәләрнең э, шушы ну сезнең сорауга җавап буларак урта диалектның казан сөйләше тирәсендә уку-укыту эшләре инде шушы телдә алып барганлыгына мөнәсәбәтле. Анда аралашу, дип әйтик инде, үзәкләр менә шушы урта диалектта булгангадыр, күрәсең. Ни өчен бу сорауны бирәм, чөнки Казанга килгәч тә студент булып көләләр иде миннән, син мишәр дип. Без дә көлдек. Мишәрчә сөйләшәсең дип.
Без дә көлдек.
Бер радиога кастингка бардым, энем, син мишәр, син радиода эшли алмыйсың, дип әйтәләр иде. Һәм бер заман бер ун ел үткәч, шул ук кеше мине радиога эшкә дә чакырды әле. Вот. Сюжетлы рәвештә килеп чыккан сорау түгел иде бу. Әлбәттә, э, менә вакытлы матбугатны карыйсың, э, безнең бит инде Себердә вакытлы гасыр башында Себердә э, газетлар чыга. Әстраханда ничәмә ничә газета чыга, журнал чыга, Казанда чыга. Барысын да, мәсәлән, э, Себер диалекты, э, әйтик анда, э, Көнбатыш Себер диалекты турында сүз алып барабыз бит инде бу очракта. Э, алар да шушы Казан сөйләшендә э, мин э, аның асылында мин барыбер барыбер бер нәрсәне күрәм. Чөнки беренче матбагачылык, беренче татар китаплары бастыру үзәге Казан. Монда шул әлеге дә баягы тагын тарихчыларның фикерләренә кайтабыз да, э, сәүдә итүгә мөнәсәбәтле китап ул инде сүздә юк. Э, башта Харитоновлар дип әйтәбез бит инде татар китабы, бирәктә ислам диненә бәйле китапларны бастыралар бит инде, чөнки э, татарга китап сатуы бик җиңел. Кайда гына барма татар китап ала. Гарәп язуында бар кит, гарәп язуында булган бар китапта изге. Һәм укый беләләр. Һәм инде менә шуңа мөнәсәбәтле ул формалаштыру процессы Тукай белән генә түгел, сүз дә юк. Ләкин Тукайның менә бу телне гадиләштерүе, бәлки сез хаклыдыр. Сез хаклыдыр. Ләкин шул ук вакытта Нәкыйга э, без инде Исәнбәтне энциклопедист дип беләбез бит инде. Э, ул да Тукайның теле, Тукайның э, фикер йөртүе һәм Тукайның менә шушы халыкка якын булган ритмнарга утырта белүен, ул аны бик зур казанышы дип исәпли. Ни өчен? Чөнки Тукай аркылы халык татар әдәбиятына тартыла. Татар әдәбиятына тартылу кирәк бит әле. Әле поэзия, поэзия өчен дигән мәсьәлә дә бар. Менә шул ук Ибраһимовның әлеге дә баягы әйткән мәкаләсе, ул татар шагыйрьләренә мөнәсәбәтле. Аның исеме дә шулай атала. Анда да югары менә әйтәм ич, рус теориясе гаҗәп кызыклы фикерләр әйтә. Һәм ул шул кадәр теге үзенә яраклаштырып куйган, ул югары стиль ди. әйтик, югары поэтик стиль ди. Ә бездә югары поэтик стиль дигән җөмләне әйтүгә җирлек юк. Без аны әйтә алмыйбыз. Әйткәнемчә, кайвакытны менә карыйсың шул ук гап-гади, бик киң таралган, бик гади бөтен теге универсаль сюжет дип әйтик инде, мәхәббәт сюжет сюжеты, кузы керпә белән бәян сылу. Гап-гади аның сюжеты. Ләкин шаккатасың, Мәдрәсә бетермәгән бит автор. Тукай, Тукайга бәйле тагын бер соравымны бирәм дә, аннан соң алга таба күчәрбез. Тукай, әлбәттә, формалаштырган татар әдәби телен һәм, мөгаен, инде яңа сүзләр дә шактый гына керткәндер кулланылышка. Гомумән, Тукай гына түгел, нәкъ менә шул чор. Чыннан да шулаймы? Инде без гарәп, анда төректән китә барабыз бит инде барыбер. Әлбәттә, сүз дә юк.
Сүз дә юк. Татар мәгънәсендә бүгенге көнгә урнашкан телгә, димәк, димәк, алар яңа сүзләр дә кертәләр. Әллә халык сөйләмен? Яңа сүз дигән сүз ул менә без аны куш тырнагы эченә алдык. Халыкның үзендә булып, бездә әлбәттә безнең телебездә әйткәнемчә әйдәп баручы 20 гасыр башына әйдәп баручы тел, язма тел дип әйтик инде, барыбер телибезме, теләмибезме, ул Коръән белән бәйле, гарәп дөньясы белән бәйле тел. Ләкин халыкның үзендә искиткеч төрки җирле сүзләр бар, һәм ул сүзләр беркадәр кысрыкланганнардыр. Ни өчен? Чөнки мулла бит инде телиме, теләмиме, теләгәне булгандыр, инде теләмәгәне булгандыр. Хәзер дә шулай рәхәтләнеп вәгазен әйтә берсе, берсе инде кирәк булганга сөйли. Ул анда барыбер гарәп сүзен кертә. Менә бүгенге көндә мин үземнең мин бик яратам төрле ашларда төрле җиргә барабыз бит инде. Иреңә ярып барасың да, анда инде колакның икесе тиң эләктерә инде. Мин муллаларның телләренә, хәзерге муллаларның телләренә гел игътибар белән карыйм. Кайсы берләрендә искиткеч күп гарәп сүзе. Мин аны мин шунда ук үземә инде караманы карап алырга кирәк, караманы карап алырга кирәк дип куясың, чөнки минем ул белемем юк. Ә кайсы берләрендә, мәсәлән, менә мин үзем бик яратам э, Рамил э, Юнысның э, инстаграмына мин язылган, ул хәзер үзенең аккаунтын алып бара бит инде, аның теленең татарлыгына. Ә, Менә бу чорда, тагын яңадан әйләнеп Тукайга кайтсак, ул халыкның үзендә булган сүзләрне рәхәтләнеп куллана. Ул куллана һәм, әлбәттә, мин бер сүз әйтмим, безнең бит инде мәктәптә уку, укыту, универсаль мәктәпләр без инде беләбез, без бит инде мәдрәсә системасыннан 28 нче елга тулысынча китеп бетәбез һәм инде универсаль әдәби тел буларак һәм әйдәп баручы шагыйрь һичшиксез Тукай. Һәм ул бар сыйныфларда да әле Муса Җәлилләр юк бит. Әле э, Муса Җәлилләреннән соң гына әле 60 еллардан соң аңа кадәр бит әле булса да дәресләргә кереп өлгерми. Э, ә менә Тукай инде ул татарча әйтсәк изгәндә баскан инде Тукай белән. Шуңа күрә безгә Тукайның һәрбер сүзе ул инде теге татарныкы кебек яңгырый. Бәлки ул теге э, халыкның үзендә булган сүзләрне кертеп җибәргәндер. Менә бу мәсьәләгә бәйле Менә менә бүгенге телгә мөнәсәбәтле дип әйтик инде. Әлбәттә, менә бүген киресенчә э, шуның купма каршысында ситуациядә без. Халыкның теле котышкыч руслаша, э, халык теле турында сүз алып барам мин. Һәм инде анда э, теге яисә бу товарларның исемнәрен без рус телендә яисә инглиз телендә товарның җитештерүчесе кем шул ук Көндәлек куллана торган техникага мөнәсәбәтле сүз әйтсәк, ә менә газета теле, журнал теле, ул ниндидер инде колыплашкан, менә ничектер бераз искеребрәк бара торган тел шикелле. Һәм шул ук вакытта менә мин нидә, теге дилеммада, бу әйбәт күренешме, әллә бу начар күренешме? Без телебезне ниндидер бер төрле көчкә-көчкә генә шушы кысаларда көчкә-көчкә тотып торабызмы? Чөнки Инстаграмны карыйсың, анда иң күп подписчиклы, э, мәсәлән, мисал өчен шул ук Рәзил борчакларны карыйсың, ул бит э, махсус бер образ тудырып, урысча начар сөйли торган, каядыр әйтегәндә, э, 20 гасырның бер 20 еллары э, теге рус телендә шушылай сөйләшергә интегә торганрак Бер кеше образын алганда һәм шул ук вакытта ул беркадәр аның белән мин миңа профессиональ яктан дип әйтик инде кызык, ул бит әле сүзлекләр дә алып татар сүзләре белән дә таныштыра. Белмәүчеләргә, белүчеләргә дигәндәй. Һәм шунда ул тәрҗемәләрен бирә. Әлбәттә, аны тәрҗемә дигән сүз ала кибеткә керә, әйтик, менә әйткәнемчә. Әйткәнемчә, ул инде, мәсәлән, безнең татар телендә үсемлек мае дигән сүз көндәлек кулланышта, халык телендә ул инде ул сүз юк. Сүз тезмә без инде аны растительный май дибез. Ник растительныйны саласың да, дип сөйләшәбез бит. Ну, ул бүгенге бүген генә килеп чыккан хәл түгел инде, Фәнзилә апа, ул Тукай артта калды инде, еракта калды инде, ул хәзер бик еракта, минем фикеремчә. Безнең хәзер телебез үзгәрде. Үзгәрде, аны, ну, хэштег, аккаунт, менә соңгы бер-ике ел эчендә генә дә Әлбәттә, әлбәттә, сүз дә юк. Менә әйткән идегез бер заман русларда аңлатмалы сүзләр, башка төрле сүзләрне гел чыгарып яңа. Әйе, биш елдан биш елга алар аңлатмалы сүзең ү түгел. Ул алай дип аталмый, олыларның словарь современного русского языка.
Аңлатыпмы соң ул? Словарь, ул әлбәттә, ул толковый словарь түгел. Ул менә бу сүз, һәм ул әлбәттә аңлата ул аның нинди икәнлеген. Һәм алар шуның белән әдәби телне менә кулланыш нормаларын беркадәр э, үзгәреш кичергәнен билгеләп баралар да, һәм бу нормада дөрес дигән сүзне әйтәләр. Норма дип кабул ителә. Аны норма дип кабул итеп, анда орфоэпик, ой, орфоэпик дип әйтим инде, әйтик анда басым, менә бу басым белән дә, менә бу басым белән дә әйтеп була. Хәзер менә мондый, әйтик анда, менә бу, хәзер дә менә татар кешесе өчен дә, урыс кешесе өчен дә тортыймы, тортыймы, урыс, хаман шуны сөйлиләр алар. Алар инде хәзер ике вариантта Әдәби тел нормаларына кертелә диләр. Ә безнең татар инде аны ансыр уйлап тормый, ничек әйтәсе килсә, шулай әйтә. Димәк, безгә дә кертергәдер.
Менә мин дә шулай дим. Әдәби телне саклап калу өчен. Мин дә шулай дим.
Мин үзем дә шулай дим. Менә мин белмим, хәзер эшлидерме, юктырмы, э, Татарстан фәннәр академиясе каршында э, ул Советлар Союзы рудименты сүздә юк, ләкин ул кирәкле инструмент дип исәплим мин аны. Тел комиссиясе э, бар иде. Э, мин ул комиссиянең заманында э, составын да белә идем менә хәзер э, интернеттан җыеп карадым чыкмый мин үзем дә эзләп карадым бу сорауга менә мин аны махсус бер көн үк уйлап утырдым мәсәлән мин аны уйланып беләсезме нәрсә өчен безнең татар телендә бүгенге көндә әдәби сөйләмдә дә артистлар телендә дә журналистлар телендә дә журналистлар дигән вакытта мин инде радио һәм телевидениене әйтәм һе авазы төшеп калды. Инстаграмда Татар ядкәрләре аккаунтына язылырга онытмагыз. Гомумән, Татар ядкәрләренең Ютубтагы каналына язылыгыз, Инстаграмына һәм башка төрле ресурсларга да язылырга онытмагыз. Ну, миңа да Шәһри Казан дип яки Радик Сабиров дип җыйсагыз, язылсагыз мөмкин. Әйләнеп кайтабыз Хе авызына. Мин Х авазын бөтенләй белмим инде. Юк ул минем сөйләмдә. Минем сөйләмдә генә түгел, гомумән ул сөйләм бетеп бара кебек. Ул август чыкты. Хаватыр, ничек дә әйтәсез әле? Ну, һава торышы диген. Һава торышы. Һава торышы. Әйе, дөресрәк итә. Һава торышы. Хәйкәл, хәйкәл. Нигә мин шулай дип әйтә алмыйм икән, хәйкәл дип? Һәм, һәм.
Без аны кулланмыйбыз. Ләкин ул язуда бар. Язуда бар.
Алфавитта бар.
Алфавитта бар.
Әлки ян төшереп калдырыргадыр.
Менә мин шуңа шул сүзне әйтәм. Бу мәсьәләне кем хәл итә? Ул төшеп калдырырга дигән җөмләне мин ул сөйләм теленнән төшеп калды дип әйтә алам мин. Ул безнең өлкән буын артистларыбыз да бар. Аларга күрәсең куелган инде ул. Мәсәлән, Аллага шөкер әле э, Әсхар абыебыз исән, Илдус абыйлар әле сәхнәдә. Өлкән буын дикторлар да. Һәм инде өлкән буын дикторлар да бар. Ул аларга күрәсең куелган булгандыр, аның таләбе булгандыр. Әлбәттә, аны таләбе булган очракта, таләбе булган очракта аны саклап булыр иде. Каядыр моннан бер 8-9 ел элек татар теле әдәбияты укытучылары фольклор га мөнәсәбәтле конференцияләр без үткәрә идек һәм без аны үткәрә идек әле мәктәп укытучылары өчен аерым. Анда мәктәп балалары килә, килә торганнар иде инде. Алар менә бу мәсьәләне бик нык күтәрделәр. Безнең өчен шул кадәр авыр, Безгә телнең эталонын, эталон телне без телевидениене бирәбез, диләр. Ә телевидение теле хәзерге ул эталон тел түгел. Һәм ул ит шушы ук вакытта менә шул кадәр тиз адымнар белән көн саен үзгәрә торган телевидение, шуның өстенә бар бит әле дәүләт телевидениесе дигән сүз ул шулай ук шартлы. Һәм бар бит әле шәхси телевизион дип әйтик инде каналлар. Ниндер теге аларның эталон булырга, сез эталон булырга тиеш дигән җөмләне бүгенге көндә аны куеп та булмый торгандыр чөнки ютуб каналларда бар хәзер махсус блогерлар алар журналистлар ләкин аларны кай вакытта теге рус телендә мәсәлән шул ук дузларны карасак аның интервью алу телен карарбыз икән анда теге урысча әйтсәк норматив булмаган лексика Ул гап менә монда да әлеге дә баягы халыкка якынаю, менә шушындый каршылыклы үзгәрешләр чорында без
Халыкка якынаю дидегез дә, бүгенге шәһәр Якынаю
мин аны сорау билгесе куйдым. Үземә беркадәр теге Бүгенге шагыйрьләр, бигрәк тә яшь шагыйрьләр, безнең бер буын шагыйрьләр китте бит инде һәм аларга ияргән Яшьләр барлыкка килде. Аңлашылмаган метафоралар. Ие. Анда ритм сакланса да, рифма дигән әйбер булмаска да мөмкин. Менә бу очракта без ераклашабыз түгелме, киресенчә? Әлбәттә, ераклашабыз, сүз дә юк. Яп, нинең, японнарның бар ич инде, зиндан урыс телендә колагыбызга кергән ничто не вечно под луной дигән кебек. Яисә тагын икенчесе бар, Кояш һәрвакыт үзенең чыгышына әйләнеп кайта. Әйләнеп кайта дигән. Шуның шикелле э, шул ук туйлар заманын карыйбыз икән, анда форма эзләү, эчтәлек эзләү, яңача фикер йөртергә тырышу. Ниндидер э, ну син иң ул вакытта инде син э, ну хәзерге тел белән әйтсәк, трендта булса, Ә хәзерге яшьләр мин креатив диләр. Менә ул креативлык дигән сүз, әлбәттә, ул менә милли аң дигән җөмлә бар бит безнең. Кызганычка каршы, безнең иң зур бәлабез, мин аны иң зур бәлабез дип исәплим. Һәм мин аны исәплим безнең татар әдәбияты, татар әдәбият беленменең зур бер бәласе. Без үзебезнең бөек әдәбият икәнлегебезне белә торып, Без бөтен әдәбият теориясен рус теориясенә утырткан милләт без. Һәм ул безгә коточкыч не бирә. Ул безгә комплекс бирә. Без рус әдәбиятыннан үзебезнең метафоралар белән, метафоралар гына түгел, сүз төзү белән, сүзнең менә эчтәлеген аңлау белән без бик борынгыдан, без бик борынгы әдәбият. Татарча әйтсәк, урыс отдыхает әле анда. Әле анда урыс халык буларак формалашып бетмәгән. Ә без инде әдәбиятле. Без әдәбиятле. Без бит Тукай традицияләреннән яраклашабыз. Э, Тукай традицияләреннән яраклашабыз дигән вакытта Тукайны, мәсәлән, мин э, Тукай тик торганда гына Кыйсаисов э, ритмалар, ритмнарына утыртмый әсәрләре. Тик торганда гына Мөхәммәдия ритмына утыртмый. Әлбәттә, Кыйсаисов, без инде әйтәбез бит инде, Ислам дине нигезләренә утыртылган әсәр дип, ләкин аның бит э, ритмик төзелеше, структурасы. Шулай, Ул татар дастаны, татар төрки татар дастаны. Менә без гаиләдә э, әле бер көн генә сөйләшеп утырдык. Э, аннары үземнең команда белән дә сөйләшеп утырдык. Урлагыз, урлагыз, урлагыз дигән җөмлә бар бит инде хәзер. Әгәр дә Хәзер профессияләр заманы түгел, ә нинди дә булса күнекмәләрең синең нидер нидер теге эшнең кулыңны нәрсәдер белергә өйрәнә икән, все, син монда һәм бүген син көнеңне көтә аласың. Ләкин иртәгә ул үзгәрәчәк, син тизрәк үзгәрергә тиеш буласың. Һәм шул ук вакытта бүгенге нидә нинди генә идеяләр булма, идеяләр шулкадәр күп, рәхәтләнегез, урлагыз, кулланыгыз дигән. Э, менә шуңа мен бәйле гаиләдә дискуссия кузгалды мин шуннан балаларга әйтәм тугызынчы гасыр теориясе әл мохтас гарәп э, поэзиясе теориясе анда бар гаҗәп үзенчәлекле бер теория сәрика теориясе кабатлаулар теориясе Һәм алар шул вакытта ук гарәп әдәбияты, мин әле гарәпне генә китерәм, ә безнең төркинеке параллель, без пара, алар үскәннән соң алар бәрабәренә без үскән дигән җөмләне мин әйтә алмыйм, без аңа кадәр, ул теориягә кадәр без әллә кайчан үскән. Без инде ул, безнең үзебезнең теориябез бар. Менә ул сәрикат теориясендә, әле аның югары поэтик теория ул. Югары поэтик теория, ул укытылган теория, ул бәләгать дәресләренә кертелгән, бөтен мәдрәсәләрдә кертелгән теория, ул мотивларның кабатлануы. Мотив кабатлана икән, син, бүгенге акыл белән карасаң, син милли образларны, син аны менә бер сүз сиңа керде дә утырды. Сүз. Бер грамматик коти категория, сиңа ул керде дә утырды. Һәм аны кертеп утып, мәсәлән, мисал өчен, гап-гади бер мисал. Әйтик, э, мәсәлән, 6 класста укытыла иде элеккеге дәреслекләрдә Шәүкәт Галиев, Галиевның шигыре Орышларым. Саумысыз орышларым ел саен кайта, ел саен кайта, ел саен кайта. Ахырдан бетерә инде соңгы, иң соңгы дүрт еллыгында мәңгелеккә булсын иде бу кайтып барышларым. Мин студентларга һәрвакыт бирә идем. Ә ни өчен каен түгел? Ни өчен каен түгел? Арыш ди. Менә бу бу гап-гади. Арыш, чөнки арыш ел саен чәчелә. Ул каен ел саен үсә, үзгәрә. Арыш бер вакытта да үзгәрә. Чәче дә билгеле бер биеклеккә кадәр үсә дә, чөнки арыш гел. Ә нәрсә үзгәрми? Минем туган якка мөнәсәбәтем үзгәр. Мин картайдым. Авылда менә бу йортта теге әби инде капка төбендә утырмый. Менә монда мин белмәгән балалар чагып йөри. Дөнья үзгәргән, ә мин үзгәрмәгән. Бу татар акылы. Һәм арыш, сагыш сүзенә рифмадаш. Һәм арыш, әйе, һәм арыш, сагыш мәңгелеккә булсын инде бу кайтып барышларым дип бетә. Шуны уйлап куйдым әле. Тукай Үзе җайлаштырган, үзенә җайлаткан, дөресрәге, үзе артыннан иярткән. Мин шулай.
Замананы җайлаткан, халыкны җайлаткан. Ә бүгенге яшьләр, йолдызлар һәм аның иярченнәре дип әйтик инде. Алар үзләре.
Алар
заманага җайлаша дип әйтимме? Алар үзләрен заманага җайлаштыра. Үзләрен. Үзләрен заманага җайлаштыра. Әлбәттә, анда менә шушында. Ул безнең театр сәнгатендә дә бар. Әйе. Ул безнең музыка сәнгатендә дә бар. Без менә ниндидер популяр мәсәлән мисал өчен э, мин әйтмим, мин э, каршы түгелмен. Безнең бит инде теге э, шактый дип тә булмый. Шактый популяр реперларыбыз да бар бит инде. Мәсәлән, шул ук Нурмин әйтик инде. Нурминский. Нурминский, ну миңа Нурми дими диде, Нурма авылыннан бит инде ул Балтачның. Нурминский, менә әлеге дә баягы без әйткән җөмлә бит инде. Ул заманга яраклаштыру. Мин мәсәлән аны Нурми дип күрер идем, ул татарча булыр иде. Нурминский булгач, ну инде бер яхут кебек. Аңа шулай әйбәтрәк шикелле, ул заманга яраклаша. Мин, ләкин шул ук вакытта мин, мин мәсәлән, һәрвакыт әйтәм инде мин, теге үзем белән үзем, гел үзем белән үзем мәш киләм, теге каршылыклар күрәм дә, кайвакытны шул кадәр җенләнәм инде инстаграмдагы теге мәнсезлеккә, мәгънәсезлеккә, шул вакытта сөенеп куям, болар татар телен тота бит. Нигә? Татар телен тота бит дип, Инстаграмда Анысы да бар. Инстаграмда мин мәсәлән, теге татар теле бетте диләр дә, мин әйтәм, кая бетсен, җаныкайларым дим мин. Инстаграмга керегез дә, анда чып чисто татар телен 360-шар, 650-шар язылган, язылучысы булган, подписчигы булган артистларыбыз бар. Ниндидер шәхесләребез бар. Бернәрсә язмый. Мәсәлән, шул ук Венер апаның аккаунтына язылган инде мин. Ул хәерле иртә дусларым дигән белән аның инде аныңа яз шушы бер җөмләсенә шул кадәр сөенәләр һәм аңа шуның кадәр комментарийлар. Бу хәерле иртә дигән җөмләсен язмаса, күпме кеше ничектер теге үзен Венер ападан читтә сизәр ие. Ә болай алар бит аңа күпме язалар, сезгә шуны телибез диләр. Андагы теләкләр, мин шуңа сөенәм. Теләк яши, җөмлә яши. Әле бер көнне ә, кичә әле махсус йоклап булмады. Э, сәбәпләре миңа аңлашылмый. Аптырагач кереп киттем, комментарийлар укыйм Шәһри Казанның. Үземә ни эзлим инде теге Шәһри Казаннан изян эзлим. Аннары уйладым, аха, әйтәм, монда урта буын телне әйбәт, анда бер хатасыз җөмләләр шул хәтле күп. комментарийларда мин бит инде комментарийларда теге о бу огонь вообще супер дигән комментарийлар ишетеп без күнеккән ә монда тулы тулы татар җөмләләре мин аңа да сөендем юк ул хәзер анысының сәбәбе башка төрле инде аның социаль челтәрләр хәзер олыгая шул инстаграм хәзер анда менә инде тик тик токка күчеп яталар әйтмим инде сез әйтмим мин начар дип сез һәм сездән соңгы о сездән алдагы буын кереп бара әбиләр кереп бара, апалар, абыстайлар. Алар, әлбәттә, татар телен беләләр, алар саклыйлар. Бәлки, сез әйтмешли, яшьләргә үрнәк күрсәтү ягыннан берникадәр дәрәҗәдә әйбәт тә. Гомумән алганда, гомумән алганда, менә әдәби телдә сөйләшү һәм әдәби телдә язу дигән әйбер, бу, миңа калса, үзе икесе ике әйбер. Никадәр генә мин әдәби телдә сөйләшсәм дә, аның кадәр алай язмыйм. Яки киресенчә. Язганда мин үзгәртәм сөйләмемне һәм башкасы. Аннан соң уйлап та тормыйм. Менә татар теле татар инде, татар теле инде. Укытучы теле укытучы да уйлап тормый ничек сөйлим дип, урам себерүче дә уйлап тормый. Миңа калса. Менә бар безнең Аерым бер котлам ишетелгәнчә язарга кирәк дигән котлам бар. Аерым матбугат чаралары да бар инде. Реклама булмасын, әйтеп тормыйбыз, барыбыз да беләбез. Ул газетларны ишетелгәнчә язалар, шуннан да әллә нинди сүзләр уйлап табалар. Ю, я хәрефләренә мөнәсәбәт. Я, э, теге ике хәреф белән кыскай һәм а, кыскай һәм у. Бездән өйрәттеләр дифтонглар. Боларга ничек карыйсыз? Язылышынамы?
Менә мондый котламгае. Ишетелгәнчә язарга кирәк түгелдер инде безгә ансы. белмим инде ул гомумән безнең бит без аны беләбез бит инде татар теленә кириллица графика буларак җайлашмаган җайлашмаган бөтенләй җайлашмаган инде ул сүздә юк ул безнең телебезне шуңа кадәр теге кимсетә мәсәлән ул теге рус балаларына татар теле укыткан вакытта без интегә идек ул теге вау авазы белән в авазының бер түгел икән ләкин бит графика бер Абзул дип ул ә нәрсә дип укысын соң ул аны? Авыл дигән сүз аның телендә татар баласы бит инде ул авылында яшәгән, шәһәрдә яшәсә дә авылга кайта икән, авыл дигән сүз аның акылында бар, аның ул образы да бар. Аңа ул авылны ул беренче тә авыл дип укымый. Ә менә бүтәннәргә авыл. Ә бу вау авазы гына ул искиткеч менә Аваз мәсьәләсе ул бит э, бөек мин аны үзем исәплим, халыкның ул телендәге һәр аваз, һәр бөртеге, һәр бөртеге. Ул ят, менә яткәрнең яткәре дип әйтим инде. Ул бит теге халыкның ментальностен дип әйтим, акылын, фикер йөртүен, шул ук вакытта аның күңелен, Э, хиссиятен менә чит э, безнең татар телендә сөйләшмәүче кешеләр телне белмәүчеләр алар э, мин үзем түгәрәк куен фестиваленә мөнәсәбәтле әллә кайсы регионнарда әллә нинди әллә нинди конференц залларда лекцияләр укый идем лагерьларда шунда миңа хәтерлим свердловск өлкәсендә мин лекция укыйм ашханәдә Тегендә бер төркем пешекчеләр басып тора. Мин аптырадым, әйтем, басып торсыннар инде. Болар бер заманны килделәр дә, сезнең телегез шуның кадәр яңгырашлы диләр. Алар бит минем телемне әйтмиләр, алар татар телен диләр. Менә бу һәр аваз ул шундый йомшак диләр. Менә ул йомшаклык турында без һәр вакыт э, ишетеп киләбез. Шул йомшакны йомшаклыкны бирә торган тагын бер авазыбыз бар, ул һ авазы. Без аны менә һәйкәл, һәркем, һәрбер, һәм ләкин без инде аны бүгенге көндә бөтенләй кулланмыйбыз. Юк бит инде ул хәзер сөйләм телендә. Юк. Менә тагын инде э, интегәбез шул теге менә әйткәнемчә инде без филологларның төп акылында инде ул дифтонглар дибез. Ике аваздан тора торган э, ике авазга бер хәреф. Урысның, ну кириллицаның дип әйтик инде, э, я хәрефе. Ләкин ул я булырга мөмкин, ул я булырга мөмкин. Кайсысында нәрсә, ничек, һәрберсе мин Әлбәттә, сүз дә юк. Латин графикасына мөнәсәбәтле кузгалган дискуссияләрдә э, аны бик матур күтәрделәр бит инде заманында, ул 90-нчы елларның ахыры, ахырлары белән шуның белән бетте инде ул. Анда менә мин шул вакыттан бирле хәтерлим тел комиссиясен. Анда тел комиссиясе ничә утырышлары булды, ул алфавитның ничә варианты тәкъдим ителде, радио, телевидениедән күпме сөйләнелде, һәр авазның ничек билгеләнергә тиеш икәнен һәм ул безгә ни өчен кирәк икәнлеген Әлбәттә, без инде аның объектив сәбәпләрен беләбез. Көнне мәктәптә өйрәтеп булмый. Әлбәттә,
өйрәтеп булмый. Дыр. Дыр.
Әлеге дә шукарадыр. Дыр. Дыр. Әлеге дә бая. Әйе. Мәктәп дигәннән. Шушы көннәрдә генә әле әйе. Кызымның дәреслегендә күрдем бер сүз. Ә ул сүзләрне кертергә микән инде безнең маңгыртлашып барган бигрәк тә шәһәр балаларына. Су каз үзе. Әлбәттә инде татарчасы, татарчасын былай да белмәгән бала аны сука дип укымый. Башка төрле нәрсә күз алдына килә инде. Менә шундый сүзләр белән дә шундый катлаулы. Ну, Сука дип уйлап куйдым әлдә. Андый сүзләр бик күп.
Сука дип уйлап куйдым әлдә.
Сука саның тарихта калыр инде сүзе дә мөгаен тиздән. Ну, барыбер э, әйтик, мәсәлән, шул ук ТНВ каналын алабыз икән, анда э, авыл тормышына мөнәсәбәтле шактый э, кызыклы, ну, кызыклы дигән әйбер инде шулай куштырнакларда анда информатив, менә шундый мәгълүмати тапшырулар бар. Анда инде э, кызганычка каршы, Менә безнең, э, мин аны үзем исәплим, э, бөтенесе бер объектив сәбәпкә кайтып кала. Э, ул инде бүгенге сөйләшү темасы түгелдер. Менә анда агрономнар, әйтегәндә теге яисә бу агрохуҗалыкның җитәкчеләре, алар бит инде Зәпкә сөрәбез диләр инде алар. Әле сөрү дигән сүзе бар, шуңа сөенәм инде мин. Зәпкә сөрдек инде. Анда каядыр бер 70% рус телендәге сүзләр белән сөйлиләр алар. Менә кулланылышка кергән инде. Кулланылышка кергән, ул шулай фикер йөртә. Чөнки аның планеркасында шушылай алып бара ул, шушылай итеп укыган ул аны. Шуңа күрә э, сука сүзе э, төшеп тә калып ята шикелле инде. Ләкин сукалыйбыз дигән сүз Аның менә шушы, шушы формасы, ул бик актив. Менә бу тапшыруда, менә сукага төштек. Хәзер инде нәү шуларны шуларны сукаладык диләр. Ләкин кайбер вакытта инде аның теге сукалау һәм сөрү дигән вакытта алар инде бу очракта синонимнар тегесе дә кулланыла, монсы да кулланыла. Ләкин Керергә тиеш түгелдер дигән җөмләне мин әйтмәс идем. Кыскасы, басымны дөрес куегыз. Әйе.
Фәнзилә апа, журналист буларак тагын бер сүз әйтим әле. Менә үзегез дә әйттегез, спикерлар ниләр дип. Спикерлар, әлбәттә, бер төрле сөйли. Ә, язганда, алар теге телевидениедәгесе әле башка төрле, алар сөйләтәләр инде. Ә язганда Менә аларның сүзләреннән дә артык төшереп китәсе килми. Ләкин ул сүзләр белән язып булмый бит. Матурларгамы, әдәбиләштергәме? Ни өчен бирәм бу сорауны? Кайберәүләр күрдегез бит инде журналистлар алдагы елларның берсендә ничек сөйли, шулай язарга кирәк дип. Моңа карашыгыз ничегрәк? Мин үзем исәплим язу язганбыз икән. Юк, менә стиль дигән җөмлә, менә әгәр дә язасың икән, ул бит сөйлибез бүген һәм хәзер. Видео язма булганда инде беркадәр сакланырга мөмкин, ләкин язу дигән әйбер сөйләгәндә, хәтта сөйләгәндә тыңлаганда да без ниндидер бер мәгълүматны алабыз һәм без бөтен бөтен теге нәзәгатен күреп бетермибез ә инде укыган вакытта без тагын икенче төсмерләр дә күрә башлыйбыз шуңа күрә мин үзем исәплим әлбәттә журналист э, профессиясен алган кеше аның инде э, шомарту көйләү э, хокукы бик шартлыдыр чөнки журналистның төп максаты э, менә бу ул бит инде үзгәртә дигән сүз әгәр дә ул аны кили икән ул текстны үзгәртә э, бу очракта профессия әлбәттә нәрсә әйттең шуны яздың ләкин синең сөйләм теле турыдан туры мәсәлән әйтегәндә сөйләм теле белән сөйләм телендәге эчтәлек белән язма тел һәм аның эчтәлеге мәсьәләсе бар. Эчтәлегең туры килә икән, син җөмләләреңне әйтик сөйләгән вакытта без э, һәр вакытта э, ияне алга, хәбәрне артка куеп тормыйбыз бит инде. Ул сөйләм теленең аның үзенең канунияте бар. һәм канунияте дигән җөмлә әле ул беркадәр субъектив минем сөйләм телем шундый ә менә язган вакытта беркадәр син үзеңнең эчтәлегеңә үзгәреш кертмичә җөмләләреңне дөрестисең икән мин һәрвакыт әйтәм язган әйбер ул тарихка кала мин тиккә генә әйтмим бит тарихны менә бүгенге көндә туксан тугыз түгел йөз процент тарихны журналистлар яза чөнки язган Ул кала. Әдәбиятчылар?
Әдәбиятчылар, әдәбият, мин тарих дим бит. Тарих дим. Әдәбият тарихы димин. Тарих, фактлар журналистларда. Ә әдәбият ул шушы чор ул инде икенчел дип әйтик инде. Менә беренче урында без бик тарихчылар фактны бит язмадан эзли, газеттан эзли, журналдан эзли, шушлардан шулардан эзли. Аннан соң әдәбият аларга шартлы чыганакка әверелә. Әле анда да документаль әдәбият булса. Шуңа күрә э, мин үзем исәплим, монда профессиянең үзенең менә шундый бер э, үзенчәлеге бар. Син әйткән эчтәлегеңә э, туры килмәгән эчтәлекне бераз гына көйләнгән эчтәлекне язарга хокукың юк сториска сорау куйган идем сезнең белән очрашу була дип нинди сораулар бирер идегез дип ни өчен халык хәзер әдәби китапларны укымый бигрәк тә татар язучыларының әсәрләрен соңгы вакытта үзешчән язучыларның әсәрләре үзешчән куштырнаклар эчендә шулай ук китапларына ихтыяҗ арту тенденциясе күзәтелә халык зифа кадырова китапларын егылып укый Бәлки безнең танылган язучыларыбызга, классикларыбызга язу стилен үзгәртергә кирәктер. Халык укысын, аңлап укысын өчен гади тел, халыкчан тел белән иҗат итәргәдер. Без әдәби телдән китеп барабыз түгелме?
Мин мәсәлән Зифа Кадыйрова әдәби телдә язмый дип әйтмәс идем. Мин дә шулай дип таныйм. Мин күпме генә сүксәләр дә, күпме генә танкет Мин аны дип әйтмәсем, ул шулай ук мин мине дә мәсәлән, әлбәттә, менә сез иң башта әйткән теге озын-озын Гаяз Исхакый җөмләләренә мөнәсәбәтле әйттегез бит. Ләкин бүгенге көндә менә мин үзем һәрвакыт параллельләр китерәм мин. Урыс менә рус дөньясында Достоевский шулай ук артта калып бара. ләкин дөнья өчен менә э, карыйсың шактый кызыклы гына трендовый дип әйтик инде э, голливуд фильмнарын и киләдә керә тегендә достоевскийның әсәре менә шушында шушында дип теге э, бүгенге фильмнарда ул герой достоевскийдан ниләр биреп утыра цитаталар белән сөйли Э, менә ниндидер ниндидер теге менә шушындый шушындый процесслар бара дип исәплим мин мин мин үземчә уйлап куйдым әле бәлки әйтәм инглиз телен әйбәт белгән белсәм ой достоевский кызыклырактыр инглиз телендә дип чөнки без бит инде беләбез э, задорновтан беләбез э, һәм задорнов әйтәдер ич инде страна непуганных идиотов дип америкалыларны алар инде теге континентларның бишәү икәнен дә белмиләр дигән форматтарак. Менә шуңа бәйле э, якынайту дигән җөмлә ул һәрбер менә һәрбер язучының үзенең ихтыяҗы дип исәплим мин. Зифа Кадыровадан соң башкалар шулай ук булырлар. Ул бит сиңа кемеңдер тарихта бөек булып каласы килә торгандыр. Мәсәлән, әйтик, Тарковскийның сталкерларын әллә кемнәр җыгылып, ул теге кассовый формат түгел, сүз дә юк, ләкин бүгенге көндә о дип команда дөнья ох итә бит әле киноиндустрияга аны сәнгать буларак дәлилләүче сәнгать икәнлеген яңадан бер кат ассызыклап торучы ниндидер бер төрле маркер ул тарковский иҗаты диләр Һәм шул ук вакыт менә әдәбиятта да бар бит сәнгать әсәре, бар товар. Матур оберткада. Мин мәсәлән Зифа Кадырованы товар җитештерү дишу дип исәплим. Ул җырда да шулай ук. Ул җырда да шулай ук. Әдәби әсәр товар икән, аны алалар. Ләкин товарның да әлеге дә баягы бар. элитный товар бар вьетнам ну тура базары дип әйтик инде повседневный әйе ну мин инде мені кадырованы тура турадагы базар дип әйтмәс идем ләкин ул шуңа шактый якын ләкин мин кадыровага бик рәхмәтле укыйлар бит татарча укыйлар татар телендә укыйлар мин аның җөмләләрен төзек түгел дип әйтмәс идем Ул да әдәби тел. Ләкин әдәби телдә язылган менә шушындый әсәр. Бу менә мондый товар. Әлбәттә, инде алар аерыла, һәр язучының үз стиле бар дигәндәй. Үз стиле, үз интеллекты. Әмирханинки белән Мөхәммәд Мәһдиев дә теге тәңгәл китереп булмый. Булмый, булмый, булмый. Кем өчендер кемгәдер Мөхәммәд абый искиткеч бөек әдип. Кемдер Әмирхан Юникине, мәсәлән, мин Әмирхан Юникине шактый әйбәт беләм, дип исәплим инде. Мәсәлән, мин үзем еш кына әйтәм, Әмирхан Юники Беренче чиратта бөек очеркист. Аның очерклары искиткеч. Менә э, татар сәнгать дәрәҗәсендә алар. Алар сәнгати очерклар. Мин инде һәрвакыт әйтәм, журналистикага килгән студент беренче курста э, менә мондый көндәлек очерк, ә менә монысы тарихка кала торган очерк. Бу инде сәнгать тиң дәрәҗәдә иҗат ителгән очерклар. Мөхәммәд Мәһдиевны шул ук вакытта э, менә без э, балачакта бит инде э, ну без шактый гел дә балаек әле, ләкин без инде башлангычларда укыганда без 41 ел балаларыннан бигрәк фронтовиклар бит инде егылып укылган әсәр. Егылып укылган әсәр. Аны менә бу халыкчан булуы, монысы инде Мәһдиевнең үз стиле, әлеге дә баягы өслүп мәсьәләсенә килсәк, аның җаваплылыгы, аның сәләте, тагын кайтабыз Тукайга, э, һәм Тукай янына тезеп куябыз татар әдәбияты дигәнгә Зифа Кадырованы. Мин, мәсәлән, бүген Зифа Кадырованы ник укыйсыз дип, мин бер генә татар кешесенә әйтә алмасын. Укыгыз. Зифа Кадырова бүгенге көндә татар телен тотып тора торган менә шушындый җиңел әсәр. җиңелләрне языгыз дип әйтә алмыйм юк әдипләр күп төрле менә мине бүген зифа кадырова стилендә язарга сорыйлар икән мин аны берничек язам чөнки мин зифа кадырова түгел минем дөньяны танып белүем икенче төрле язучының дөньяны танып белүе эрудициясе интеллекты әле ниндидер де генетик үзең әйтмешли генетик сәләте аның ниндидер теге Мөхәммәт абыйның бит җор теллелеге һәм аның теге менә мин аны үзем уйлыйм инде тиеш уйлыйм ничек яздым икән дип аны бит тәрҗемә дә итеп бетереп булмый кай вакытны тыңлап утырасың мөмкин түгел инде мөхәммәт абыйны тәрҗемә итәргә мин үземчә уйлыйм ул алар белән шушы персонажлар белән сөйләшеп кенә утыргандыр дим мин һәм ул шуның кадәр теге гади шушылар белән ул шушы акылында ул ананы сөйләштергән Һәм шушының тиз-тиз-тиз шушы үзенең гап-гади шушы үзенең авыл яшәешендә бөтенесен нигенә күзәнәгенә сеңдереп бетереп, ул аны шушылай бирә алган. Мин шуңа бик э, сөенәм һәм тагын менә бер нәрсәгә игътибар итәм мин. Әлбәттә, ул хатын-кыз шагыйрәләребез бик күп, ул инстаграмнардагы шигырьләр, Безнең халыкны поэтик халык дип ничек әйтмисең? Егылып укыйлар бит. Ул менә хәзер мин инде менә иманым камил ураза гаете алдыннан анда китәчәк теләкләр. Алла, мин аларны җыеп барам. Үзем мөмкин булганнарын, менә җитешә алганнарын мин җыям. Теләкләрне анда Алар үзләре поэтик, бер зур бер өлеше алар шигъри теләкләр. Алар язучылар берлеге әгъзасы түгел. Түгел.
Алар булырга да тиеш түгелләр. Аларның белеме дә юк. Аларның белеме дә юк.
Аларның белеме дә юк. Белеме дигән сүз инде махсус белем. Махсус белем. Махсус белеме юк.
Алар инде күбесе урта мәктәп бетергән сүз дә юк. Алар инде техникумнар бетергәннәр. Э, менә мин үзем хыялланып йөрим, мин тагын бу минем яшерен хыялым түгел. Мин бик хыялланам. Мин үзебезнең авылда татар поэзиясе фестивале дип кыйганнар авылда ни өчен чөнки ә, э, мин профессиональ язучыларны чакырып алар янына авылымның ә, бакыйга күчкән шагыйрәләрнең әсәрләрен менгерәсем килә бүгенге көндә безнең авылыбызның кызлары э, алар инде минем өчен инде алар оныклар авыл оныклар инде алар минем буынның оныклары дип әйтик инде э, алар кайтып китеп йөри торган кызлар Аларның шигъри куәтләрен күреп мин сөенәм, шатланам. Һәм шул ук вакытта менә бундый фест... үземчә уйлыйм инде мин, без авылда э, ел саен сабантуй үткәрәбез. Ләкин минем инде шул сабантуй белән бергә менә шундый э, поэзия фестивале үткәрәсем килә. Менә шушы әйткән җөмлә профессиональ шагыйрь, аны да куштырнакка тыгабыз. Шагыйрь булып профессиональ шагыйрь булып булмый. Шулай. Бар икән синең ул сәләтең. Шулай. Сәнгати э, менә югары э, дип әйтик инде, сәнгати дәрәҗәдә иҗат итүче әдипләребез белән менә үзенең мөмкинлеге белән булган шулай итеп иҗат итүчеләрне бергә мендерәсе иде мин татар э, халкының иҗатын менә шушы э, инстаграмнарда йөри торган шигырьләрне мин аларны наив әдәбият дип атый алмыйм урыста ул термин бар аны ул наив әдәбият түгел кемдер шушы терминны кертеп ята э, наив әдәбият дип профессиональлек тә төрлечә бәйләнә бит Менә бар бит инде, ну бар. Язучылар берлеге әгъзасы, күпме китаплар чыгарган кебек инде. Инде әдәбиятта ничә ел кайнаган да кеше кебек. Үзен Тукай премиясенә лаек дип сатый. Мине чыгармыйлар, ничә ел көтмиләр инде. Билгеләмиләр, бирмиләр инде миңа дип шундый үпкәләр бирүчеләр бар. Мин Мин үз акылым белән, бәлки, субъективтор. Берничек тә Тукай премиясен лаеклы, әлбәттә, инде шагыйрь түгел, әдип түгел. Ләкин алар күп. Бөтә инде. Да күп. Мин менә элек-электеннән
күпләр яратмас иде. Мин э, Ләбиб Леронның балдызы бит. Без студент вакытларда, мин менә үземнең студент вакытымда, мин беренче курста укыган вакытта Фидания апам э, Ләбибкә кияүгә чыкты. Шуңа күрә мин инде икенче курстан ук Ркая Зайдуллалар, Газинур Моратлар э, арасында. Мин Балдыз, минем исемем Балдыз. Һәм инде менә бик еш туры килә иде, бик еш инде ул. Бик еш, бөтен менә шушы студент еллары да, аннан соң да, теге апага янына кунакка килгән вакытларда язучылар тусовкасына туры килә иде инде без. Ну, ул гади, рәхәт, шундый бер төрле тусовка инде. Ул бик традицион, булган булырга тиеш дип исәплим мин аны. Һәм менә шунда мин, чөнки мин аларны төрле халәттә күргән кеше. Алар төрле халәттә. Һәм мин шуңа гел башта инде гел шакката идем мин. Теге билгеле бер халәткә җитәләр дә алар. Мин инде әйтмим бер Каил Зайдуллалар, э, э, Газинурлар дигән җөмлә ул бу очракта шартлыгына, анда төрле-төрле әдипләр була иде. Билгеле бер халәткә җитәләр дә, шуннан соң торып шигырь уку башлана. Э, анда кул чабы дигән әйбер юк. Һәм ул үзенең бөеклегенә шуның кадәр ышана, үзенең нинди бөек әсәр иҗат иткәнлегенә. Менә шунда мин үземә бер э, фикергә килгән идем. Бу каядыр миңа ул вакытта бер 19 яшьләр дип әйтсәм, ой, 19. Шулдыр инде 19-20 яшьләр әле мин студент. Шунда мин уйлаган идем, бу үземчә инде теге 19 яшьлек 19 яшьлек бөек студент инде мин. Мин үземчә менә Ул фикердән бер дә хәзер дә кайтканым юк. Бу үзенең бөек икәнлегенә ышанмаса, ул бит шигырь язарга тиеш түгел. Ышанмаса язарга тиеш түгел. Ул депрессиядә утырырга тиеш. Чөнки Ә депрессияда отырган утыра икән язу утыра икән ул инде шагыйрь түгел. Аның теге димәк аның канаты юк. Канаты нәрсәдер аның бик биекләр бар. Мәсәлән, менә мин үзем еш кына ул тусовкаларда э, бик үзенчәлекле ләис була торган иде. Бик үзенчәлекле ул. Ул абсолют үзенчәлекле. Ул менә э, менә аның мин аның төрле-төрле ниләрдә хәтерлим. Ул бик үзенчәлекле. Ул э, шул ук вакытта иҗат бит кисәк кенә тукталды. Искиткеч куәсле. нәрсә минем күзлектән шуңа күрә монда мәсьәлә проблема бит э, мин биек дип йөрүче шагыйрьдә түгел монда мәсьәлә тукай премиясенең мөнәсәбәтле нигезләмәдә проблемалар бар һәм э, Сайлау категорияләре, критерийлары, алар инде алар үз, алар үзгәртелергә тиешләр. Алар икенче ул мәсьәләне мин хәтерлим заманында Айрат Миннамулович күтәргән иде. Э, ну, бер сөйләшеп утырганда инде. 5 елга бер дигән сүздә күтәрелгән иде. Ул булсын саллы, ул булсын бер 2 миллион булсын. биш елга бер бирелсен, бөек хезмәткә бирелсен. Анда язучылар берлеге бик каты күтәрелеп чыкты. Чөнки кой вакытта без бит язучылар өчен генә без кой вакытта менә ул рәссамнарның без исемнәрен дә белмибез. Иҗатын гына түгел, без аны теге иҗатын белмәү аркасында исемен белмибез бит инде. Кайвакытта менә шундый-шундый шәхесләргә бирелә, аптырап куясың. Мин моны язучы проблемасы дип исәпләмим. Ләкин язучы үзен биек исәпләмәсә, яза икән, каләм иясе каләм иясе икән һәм ул шушында гомерен шушында үткәрә икән, димәк, аның ниндидер канаты бар. Ә ул канат мин кыяның иң биегендә дип исәпләм. Ә кемдер, мәсәлән, әйтик анда кайсы бер иҗат кешеләре, алар мәңгелек эзләүдә. Ну, күрәсең, аның инде ул бер вакытта үзен хаман эзли, ул хаман эзли. Бу шагыйрьләр дигәннән ул чорларның бер хатирәсен шәһри Казан битләрендә көтеп калабыз. Зиләпа, кызыклы. Менә шундый менә шундый материаллар кирәк бүгенге көн укучысына кызыктыра тора. Ул бик матур хәтирә. Ләкин ләкин ул озын булмасын. Юк, юк, озын булмасын дип. Озын җөмләләр булмасын. Артык.
Аңладым. Озын җөмләләр булмасын. Фәнни булмасын.
Аңладым, аңладым. Озын җөмлә дигәнне аңладым. Коллегаларга, э, теге коллегалар мөрәҗәгать итә инде, коллегалар сезнең безнең коллегалар, әйдәгез, юбилей җитә, языйгыз. Әйтәм, зинһар өчен төлке фәнни телдә булмасын һәм биографиясен, хезмәтләрен санау гына булмасын иде. Ярый, ярый, кыска язырга тырышам, халыкчан язырга тырышам дип вәгъдә бирәләр дә җибәрәләр. Кайчасын да гел шул, гел шул ук стиль инде. Менә укытучы, галим, галимә дөресрәге өйрәнгән инде шул бер халыкка. Туган Туган, укыган хезмәтләр, кемнәр беләндер әйе. очрашкан, аралашкан да Әйе. һәм шул вакытта кызганычка каршы үлеп тә киткән. Үлеп китмәгәннәр дә бар әле бүгенге көндә. Юк, менә э, ни өчен әйтәм мин аны? э, Һәм кыскартам инде Татар кафедрасы э, КФУ нинең э, КФУның татар кафедрасының сайты бар. Вахит абыйга бәйле э, аның бит инде юбилее булды. Вахит абый Хаковны дип әйтик, безнең укытучыбыз, синең дә укытучың. М, Шуңа бәйле э, пост бар анда. Менә туган, укыган, Бөек Ватан сугышында катнашкан, шушындый хезмәтләр иҗат иткән, ни кызганыч үлгән. Альберт абыйның теге шәхес юк.
Альберт абый шуны әйтә иде инде. Аның миңа биография кирәк. Алар барысы да бер бит инде. Әйе. Туган, үскән, укыган, үлгән дип әйтә иде. Ләкин шул сүзләр искә кереп калган. Чөнки газета укучыга Чыннан да ул кызыклы менә шәхес буларак ачылса, бик кызыклы булыр иде. Инде Тукайга, Тукай белән башладык, Тукай белән тәмамлыйк шулай ук. Тукай заманнарыннан һәм аннан соң безнең калыплашкан, формалашкан, камиллеккә ирешкән татар әдәби телен саклап калуда нәрсә ярдәм итә алар? Һәм саклап калырга кирәкме? Мин саклау дигән җөмләне менә мин саклау дигән сүзне бер дә яратмыйм. Мин дә.
Саклау, ә ничек без йозакка куябызмы? Ул көндәлек үзгәреп тора торган. Көндәлек үзгәреп тора торган. Шуңа бәйле рәвештә сүзегезне генә беләм.
Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе дигән гыйбарәдә шулай ук саклау дигән сүзгә шундый ачуым килә минем вакыт-вакыт. Аны үстерергә кирәк, үстерсәң саклана инде.
шулай өчен сүз дә юк ул э, тагын үстерү дигән җөмлә дә ул бит менә э, үстерү өчен
юк алай түгел үстерү өчен алай түгел орлыкны чәчтең дә онытасың икән ул үсми ана су сибәргә кирәк аның чүбен утарга кирәк аның аннан соң ашларга кирәк аны монысы хөкүмәтнең программасы дип әйтик инде мин бер сүз әйтмим бүгенге көндә телне саклау программасы бар бит инде татар татарстанда яшәүче э, халыклар телләрен саклау программасы бар шушы саклау шушы бу программаның менә э, саклау дигән сүзе дә нәрсә и карыйсың аны нигин э, теге программаның мероприятиеләрен аның туксан тугыз проценты саклауга менә китап чыгарабыз да киштәгә салабыз. Менә алар шунда саклыйлар. Менә саклау. Мин мәсәлән саклау дигән сүзне менә бетермим. Телне саклап булмый. Тел э, эт түгел, аны бәйләп тә куеп булмый. Тел ниндидер ул хәзинә, ләкин ул хәзинә көндәлек менә секундлап үзгәрә ул. Аның өчен сөйләм даирәсе, телебезгә булган хөрмәт, мәсәлән, мисал өчен, хөрмәт дигән вакытта шул ук теге э, аны инде ләйлә лерон бит инде күтәреп йөри э, безнең теге вывескаларда ниләрдә татар теленә ул безнең үзебезнең телебезгә шуның кадәр теге төкереп карауның бер э, күрсәткече бит инде ул ярату кирәк телеңне ярат халкыңны ярат хөрмәт ит менә әле кичә генә шактый Ул дискуссия кузгалып алды бит инде Тукай көннәрен билгеләп үтүгә бәйле. Э, мин мәсәлән, шул кадәр читенсендем, мәдәният министры анда 200 генә кеше Миләүшә Хабудинның Фейсбуктагы э, постына бәйле инде бу сүз. Э, анда 200 генә кеше йөри торганы, калган мәдәният учреждениеләреннән без көчләп китерә идек дип. Мин гомер бакый шунда. Мин ничә еллар мәдәният министрлыгында 20 ел 22 ел эшләдем мин мәдәният министрлыгы каршындагы менә бу оешмада шушы э, хезмәткәр булып 22 елның берсендә дә шушына кадәр кеше чыгарыгыз чыгарыгыз дип әйткән җөмлә булмады мин анда мин бит бөтен директорларына бөтен бөтен хезмәткәрем булмаса да каядыр бер 10-15 процент хезмәткәрләрем белән мин аларның күбесен күргәнем булмады анда Анда бит без киләбез, э, мин, минем сабакташларым, безнең бит инде ул теге татарның сабан туе, татфакның дип әйтик, татар бүлегенең сабан туе ул менә шушы Тукай бәйрәме. Без күрешәбез, шунда кемдер килә, укытучылар балалары белән киләләр. Язучылар бит инде, журналистлар. Рамай килә күпме?
Рамай балалар белән, ну, Рамай иптәшләр, анда менә ул үзенә күрә бер менә шушындый урын. Анда мин 200 генә дип әйтмәсен. Булды 200 кеше килгән вакытларда, котышкы суык вакытларда. Коточкыч суык вакытларда. Шуңа күрә телне саклау дигән сүзне мин, мәсәлән, алай дип, мин саклау сүзен бөтенләй кулланмас идем. Телнең үсешен тәэмин итү дияр идем. Үстерү дә түгел, тәэмин итү. Әгәр дә без менә бу татар, без бит инде бердән бер субъект, милли субъект, без бердән бер. Татарлар әллә кайларда яшиләр. Әгәр дә без менә шунда үзебезнең үсешебезне тәэмин итерлек мөмкинлекләр тапмыйбыз икән, ләкин аны табу, тапканнан яратып табырга кирәк. Яратып. Менә синең үтеп киткән вакытта, мәсәлән, менә мин шагыйрь икән, мин менә үз йөрәгемне әрнетергә тиешмен, кемгә булса да шалтыратырга тиешмен. Яисә креэйт, мин менә шундый шундый шагыйрь. Менә бу нигездә хатагыз бар, мин аны төзәтәм, яңаны вывеска эшләү хәзер кыйммәт түгел. Кыйммәт түгел. Шушы менә мин шушны төзәтү дигән, төзәтик әле бергәләп дигән җөмләне урыс аңлый. Аңлар иде. Бөтенесе дә әлбәттә час дигән җөмләне әйтергә мөмкиннәрдер. Ләкин менә бу үстерүне тәэмин итү менә шул шул. Кыскасы, битараф булмыйк, хөрмәтле җәмәгать. Бүген бездә кунакта